Għabelkom għal-liegħu. Insellmulkom sinjuri għall-Lulju spiċċat l-iskola beda s-sajf Bdew il-festi, bdew il-ġranet ma xtajtit xi ġmiel għal daw kollha li jħobbu s-sajf. Xi twaħħil xreħa tara riħa ta' nemus jattakkaw klemmu la barbecues, iktar riħa ta' barbecues milli ta' nemus, minn nemus ma jinsamu. Imma insomma, is-sajf idejjaq li għajni. Ma niflaħx iktar. U xarkijiet, guna mi xarkijiet u għol. Iktar għaw xie wieħed, xarki batunna u. Eh, vera raw xarkijiet, ta' jew vera raw eh, xarkijiet. Eh, Għaxina naf li inti għadha mill-bizat hija xarkijiet. Issa, kem taħseb li għen naħsbu fl-affarijiet li jirrigwardaw l-għenna, xumbat li l-minna il-Mediterran Kemm il-shark attack taħseb illi kien hawn din is-sena fil-Mediterran? Għasna ħassibha ma. Imma qaħseb. Naf minn mijiet, eluf. Wieħed. Wieħed. F'Iżrael, lura f'April, ġifri iktar għandek iċ-ċans, Sur Sander, illi jiktbek kelb, jew nemusa, u ta' timlek xi ħaġa, għax tkun infettata, milli jagħmellek xi ħaġa kelb il-baħar. Imma allura jekk tara wieħed fil-baħar bħal marawu, x'għandek tagħmel? Ma nafx. U ġej birżebbuġa ħan istaqsi lin-nies x'għandek tagħmel jekk tilmaħ xark fil-baħar. Isma' tibża li tara xark fil-baħar. Ma l-ħosru taħseb għax huwa sinżelu. Suppost tagħmel jekk tara xark fil-baħar. Ah, mhux tipprova taħrablu. X'hawn min jgħid eżempju jekk tieħda eża f'imnieħru, eh. eh, tissurdih. Jek tara xark x'tagħmel? Xi trid tagħmel? Titlaq tiġri alla volja jilħaqni. Eżempju, għandi teorija oħra. Dejjem nom iktar il-ġewwa minn ħaddieħor għax ngħid il-dakka jiklu l Eżatt, eżatt. Eh, anka jien nagħmilha dik. Tajjeb. Mhux ġemnieru ġazaqqu l-aħjar. Ġożaqqu? Ah, ġazaqqu radba. Kif inti qed tgħidli? Taraħ ġej. Eh. F'dak il-panik. Eh. Sewwa, u l ħaġa tiġi f'moħħok tgħid ħantielu ġożaqqu ħanitlaq. L-ewwel ħaġa li nagħmel nitlaq niġri. Lallu niġġennen kieku. Eh, ma billi tiġġennen jieklok imbagħad xorta ah, tittamel xi ħaġa. Self defense. Da sekku. Dak ir-raġel ta' qablek għal tielu ġożaqqu. Ah, titta lekku kollox kuraġġ tielu ġożaqqu. Jien kieku kun ġamiet kif rajtu ġan nitla' fil-wiċċ. Mill-ewwel tajjeb. Namlu fl-art ħajżit pal-oħrajn.

Il-ħin li ttelliftni minn iktar affarijiet serji waqt dawn il-ħames minuti li tawna l-waħn huwa kbir! Veru. Veru, eh. veru. Mela jiena il-ħin nixtieq nededikaħ biex kemm jista' jkun sal-aħħar da tliet xhur fadlilna biss Lulju mm. Awwissu Settembru mm. biex inkabbar is-somma li ħanat il-puttinu huwa ftit il-ħin għalhekk jiena Ħa nkompli għaddej b'dil-missjoni u taf biex ħa nkompli nipprova nkabbar il-flus. Qegħdin ħa żebbuġ u llum jien ukoll ħa nippruvaw naqlaw lira minn fuq in-nies għax ħa nagħmilhom hemm ħatra. Lesta wkoll titijak ġbi. Mela ġibu la titijak. Qiegħed ħa żebbuġ Fejn bdiet din il-biċċa ta' xogħol? Ejjew 'l hawn. Jiena l-aħħar darba li ġejt hawnhekk tlift xi three euros. Taf tiftakar? Kien hawn il-kanniet ġabarhom minn fl-art. Le, mhux tlifthom, tlifthom ma tiftakar meta konna għamilna dik tal-paper clip? Minn dak iż-żmien 'l hawn jiena qbadt u bqajt għaddej u bdejt naqla' ftit flus sakemm illum għandi ħames mitt ewro biex fl-aħħar ta' ta' Settembru meta jispiċċa shooter, ħantu jom il-puttinu. Tajjeb, intom illi tidru nies bl-esperjenza naqblu? Kif taħsbu li għandi dawk il-500 euro nżidhom biex dejjem nagħti iktar il-puttinu? Kif x'business għandi nagħmel? Mur nagħmel lottu. Imma jaf nitlif, jaf nitlif. Żraħħom fil-ħamrija. Eh. Tihom naqra ċans 15, jekk ma jitla' xejn. Imma l-fett titnejja kbija. Għidli. Tis li fem il-xi ħadd li mhux. Imma naqa legali tiġi diku. Minar fjanċi tal-bolt jew hekk. Taxi bla permess, niksru liġi wkoll. Ah, ixtri hemm kontraġettivi. Ma biex ixtru għamu ma daw. Ma tiġi tjom li jentu, għax tidher għandek. Eh, mhux tixi għafur il-berħu sabbi ħamolin. Irridu nsibu affarijiet bir irħas u nbiħhom naqrolin. Ħan nipprovaw u naqlaw lira hekk legali għax dawn nista' ħażżibbu. Sinjuri dak kien shooter għallum. Taf li għadni naħseb dwar ix-xarkijiet ta' xara, ma nkunx nibħabba ġoż din iċ xogħol kollu. Mela isma' ħaddi biss ħanajlek, tmurx tom f'dar pajjiż għax fl-Ewropa għax. Sqallija. Il-Greċja.